Pan ddychwelodd Dicks wedi'r ysgarmes gyda Manuelito, gorchmynnodd Carlton iddo gychwyn y paratoadau ar gyfer symud yr Indiaid i'r Bosg Redondo. Roedd i fynd â phedwar ugain o ddynion a digon o fwyd i bawb am dair wythnos. Ymhellach, roedd o fewn ei hawliau i saethu unrhyw un oedd yn ei wrthwynebu mewn unrhyw fodd. Doedd neb i ymyrryd ar daith, a doedd neb i arafu'r daith ychwaith. Gwenu a wnaeth Dix. Gadewch i'r cyfan i mi, syr. Mi ofala i, y cyrhaedda nhw ben y taith.
O'i gell yn y ffort, gallai Kit Carson glywed sŵn y paratoadau y tu allan. Pan gai ei brydau bwyd, holai'r gwarchodwyr yn dwll am yr hyn oedd yn digwydd, a suddodd ei galon pan glywodd mai Dicks oedd i fod yng ngofal yr Indiaid ar ei ffordd i Bosg Redondo.
Dydw inne ddim yn cytuno â'r hyn sy'n digwydd, syr. Edrychodd Carson mewn syndod ar y corporal. Rhoddodd hwnnw'r plât bwyd ar yr astell yn y gell, cyn dweud dim pellach. Roedd fel petai'n pwyso a mesur ei eiriau'n ofalus.
Mi fyddai'n gorffen fy shifft warchod am dri y prynhawn, syr, meddai'r corpral.
Beth?
Aeth y corpral i'w boced, ac wedi taflu golwg frysiog at y drws, rhoddodd wn wrth blât bwyd Carson.
Rhyw dro wedi tri, syr. Yna ychwanegodd, Mae'r Cyrnol wedi gorchymyn cau'r dorau am wyth ar ôl i'r trŵp a'r Navajos adael.
Yna aeth allan trwy'r drws gan ei gloi ar ei ôl. Fe gymerodd bedair awr i'r Indiaid i gyd adael y ffort, ac nid edrychodd yr un ohonyn nhw yn ei ôl. Buasai haul y bore yn brysur yn trefnu'r daith. Roedd wedi gofalu, yn ôl gorchymyn ei thad, nad oedd yr un o'r hynafiaid i gerdded wrth ei hunan, ac roedd yn ddealledig mai'r Navajos oedd i benderfynu pa mor gyflym y byddent yn teithio. Dix oedd yn arwain, gyda thri sgowt a phedwar milwr, Ac roedd gweddill y trwp wedi ffurfio eu hunain yn warchodwyr o boptu'r cerddwyr, gyda'r wagenni'n dod yn olaf. Ar derfyn y dydd, cafodd Herero Grande wis i ddod i babell Dicks.
Rhaid i ni gyflymu! Fedrwn ni ddim mynd ond ar gyflymder y rhai arall! Dyna bwrpas y wagenni gwag, Herero! Caiff y rhai arau i cario ar derfyn y dydd. Os awn i'n rhy gyflym ar y dechrau, fyddwn i wedi diffygio cyn cyrraedd hanner ffordd. Y fi sydd yn penderfynu cyflymder y daith, nid y Navajos. Rwan, Os na fyddwn ni wedi teithio o leia bum milltir yn fwy yfory nag a wnaed heddiw, mi fyddai'n rhannu'r llwyth yn ddau. Bydd y rhai ara i gyd yn dod y tu ôl i ni!
Teimlodd y gwn yn ei boced, a pharatoi i ddianc. Hithau tridiau heibio ers i'r Indiaid gychwyn ar eu taith, ac roedd o'n disgwyl i gyfle. Roedd wedi penderfynu aros tan y penwythnos. Doedd o ddim am ymladd â'r milwyr pe gallai beidio, a gwyddai y byddai'r rhan fwyaf ohonynt yn gaeth i'w barics gydol y Sul. Roedd amser cinio'r Sul yn dynesu, amser tawela'r wythnos. Hwn fyddai ei gyfle. Pan agorodd y drws, Cafodd sioc o weld Carlton yno. Cau'r drws ar fy ôl! A gad lonydd i ni nes byddai'n galw arnat! gorchmynnodd Carlton i'r gwarchodwr. Wedi i'r drws gau, troes at Carson. Mi fedrwn anghofio fod hyn wedi digwydd.
Fedra i ddim gwneud hynny, syr. Fe allai'r holl gyhuddiadau gael eu gollwng. Dydw i ddim yn dymuno i hynny ddigwydd, syr.
Paid â bod yn bloody fool! Dydw i ddim yn credu mai fel yna bydd y Cyrnl Canby na'r Cwrt Marshal yn gweld pethau, syr. Mewn sefyllfa o ryfel, mae'r hawl gen i i benderfynu!
Gwyddai Kit Carson mai ceisio dod allan o dwll yr oedd Carlton. Mi dderbyniai i unrhyw ganlyniadau, syr. Mi fedrwn i dynnu fy ngwn a'th saethu di rwan. Mi fedrwn i deiri dy fod yn ceisio dianc. Ac mi wnaech hynny. Petai rhaid, gwnawn. Tynnodd Carson ei wn o'i boced, llamodd at y cadfridog a rhoi ei fa llamodd at y cadfridog a rhoi ei faril o dan ei ên. Beth am wneud hynny te, syr? Gallai Carson weld y diferion chwys ar dalcen Carlton. Paid! Yn sydyn, cododd y gwn a dod ag ef i lawr ar gorun y cadfridog. Suddodd yntau i'r llawr. Tynnodd Kit i felt a'i wn a'i gwisgo am ei wregys ei hun. Yna, diosgodd diwnic y cadfridog a chydiodd yn ei het. Aeth at y drws a chnociodd deirgwaith arno. Pan agorodd y gwarchodwr y drws, Edrycha i lawr baril gwn i Gadfridog. Dim smyc a chei di ddim niwed, tu di mewn. Wrth i'r gwarchodwr i basio ar ei ffordd i'r gell, trawodd Carson ef ar ei wegil. Disgynnodd yntau yn un swp wrth ochr Calton. Mewn chwinciad roedd Carson allan o'r gell ac yn esgyn yn hamddenol i gyfrwy un o'r ceffylau oedd wedi'u clymu y tu allan. Marchogodd yn galed am rai oriau, ac erbyn iddi ddechrau nosi, Gwyddai fod ei erlidwyr wedi troi yn eu holau. Doedd Carleton ddim am fentro anfon chwaneg o ddynion o'r ffort. Roedd o wedi colli ffydd yn lân ym mhawb a phopeth. A dyna pam y penderfynodd fynd yn ôl i'w hen ffordd o fyw. Anelodd am y mynyddoedd a cheunant Dycheily. Yno, blith draflith ar lawr, roedd y carpiau a'r darnau o grwyn a adawsai'r Navajos ar eu holau, yn eu brys i adael. Diosgodd Carlson ei lifrau, casglodd ddefnyddiau at ei gilydd, ffeindiodd nodwydd o asgwrn pysgodyn, a phwythodd ddillad iddo'i hun, dillad yn null y Cheyenne. A dyna pryd y meddyliodd am daflu'r iwnifform a phopeth a berthynai i'r dyn gwyn i'r tân. Oedodd. Gallent fod yn ddefnyddiol iddo eto. Fe paciodd yn fwndel taclus a'i cuddio yn yr ogof. Dyna'r amser hefyd y penderfynodd yr ai ar ôl y Navajos i'r bosg, dilyn y Navajos, a dilyn Dicks. Setlodd i lawr mewn ogof i gysgu. Fe arhosai yma un noson arall. Roedd ar fin syrthio i gysgu pan glywodd y sŵn, sŵn ceffyl yn dynesu. Deffrodd yn gyflym. Gweryrodd ei geffyl, estynnodd ei law am y bwa a gorweddodd yn llonydd. Roedd rhywun yn nesáu ato. Yna, Clywodd y chwibaniad isel a hir, ac ymlaciodd. Chwibanodd yn ôl. Cododd ar ei eistedd, ac ymhen ychydig eiliadau daeth Chico i'r ogof ato. Rhaid ei fod wedi'i wylio'n cyrraedd. Ystumiodd ar Chico i ddod ymlaen ac i eistedd yn ei ymyl. Bum yn siarad am Anuelito. Dywedodd am gastiau'r blancedi ac am y taflwr haffau yn achub cam yr Indiaid. Yn ôl y sôn, roedd y taflwr haffau wedi cwyno yn erbyn gŵr o'r enw Dix. Nodiodd Kit arno. Ble'r aiff y taflwr haffau nesa? Ar ôl Dix, ni lawr i Bosco Redondo. I ladd Dix? Ysgydwodd Carson i ben. Rhaid gofalu fod y Navajos yn cyrraedd y bosg yn ddiogel. Wedyn, mi gawn ni setlo efo Dix. Tynnodd Chico i gyllell o'i felt. Yna'n herfeiddiol, fe'i taflodd tuag at Kit Carson. Glaniodd hithau rhwng i goesau. roedd yr her wedi'i thaflu. Roedden nhw'n tramwyo'r un llwybr. Roedd Chico am fynd gydag ef, ond yn gynta, roedd yn rhaid i Carson brofi deyrngarwch. Gafaelodd Carson yn y gyllell, ac edrychodd i fyw llygaid Chico. Daliodd ei law gyferbyn a'i wyneb, a chydag un slaes, torrodd ei law ei hun nes roedd y gwaed yn ffrydio. estynnodd ei law at yr Indiad. Gafaelodd hwnnw ynddi. Unodd ei gwaed. Fel yr air dyddiau rhagddynt,
roedd haul y bore'n teimlo ei hun yn gwanio. Roedd hi hyd yma wedi llwyddo i osgoi Dix, er iddo fynd heibio iddi nifer o weithiau. Gwisgai haul y bore benwisg, a cheisiai orau y gallai gadw o ffordd y milwr. Roedd hi wedi dechrau cyd-deithio â Kuana, ond gwyddai hael y bore fod yr hen wraig hithau yn gwanio. Erbyn canol dydd byddai'n pwyso nhw drwm ar hael y bore, ac felly yr aent o gam i gam, gan ddiolch pan alwai'r cotiau glas am chwarter awr o orffwys. Un dydd, a hithau'n dechrau tywyllu. Roedd Kwana, Haul y Bore a phedair arall wedi oedi ennyd, ac yn gorffwyso, a'u pwys ar goed oedd fymryn oddi ar ei llwybr. Eisteddodd Kwana ar lawr a rhwbio'i choesau i geisio ystwytho'i chymalau. Ceisiodd Haul y Bore gynorthwyo'r hen wraig i godi, ond fedrai hi ddim. Roedd coesau Kwana'n rhy wan i'w chynnal. Gwana! rhybuddiodd haul y bore. Cwyd ar dy draed! Rhaid i ti godi a cherdded! Ond roedd yr hen wraig wedi llwyr ym ladd. Suddodd calon haul y bore pan welodd y milwyr yn dynesu. Dix oedd yn ei harwain! Beth sy'n digwydd yma? holodd.
Mae'r hen wraig yn, yn rhy wan i gerdded. Rhaid iddi gael gorffwys neu i chario yn y wagen. O, meddai Dix yn goeglyd. Rhaid iddi, ai e? Arhosodd Enid a chraffodd ar hael y bore. Crychodd ei lygaid ac estynnodd ei law at y graith ar gefn ei wddf. Yn sydyn, cofiodd. Yr un eiliad fe sylweddolodd haul y bore ei fod wedi ei hadnabod. Camodd Dicks yn ei flaen, nes roedd o fewn troedfedd i wyneb haul y bore. Tynnodd ei wn, a gwenodd.
Y ferch yn y coed. Mae gen ti a fi fusnes bach heb i orffen. meddai'n dawel, gan anwesu boch a baril i wn. Roedd haul y bore yn gwbl lonydd a di-gynnwrf. Yr unig beth a wybiai drwy meddwl oedd y byddai Dicks unwaith eto'n cael ei defnyddio, yn cael ei bleser. Cododd ei law i'w tharo ar gwn, ond yn sydyn, roedd Dicks ar lawr, ac yn gwingo mewn poen. O'r tywyllwch y tu cefn iddo daethai saeth a'i phlannu hun yn ei ysgwydd. Rhyw ganllath i ffwrdd, clywodd Dicks a'r milwyr yr un sgrech ag a glywsant pan farchogodd Chico i'r gwersyll a thaflu'r gasgen bowdwr i'r tân, sgrech ryfel yr Apache! Ww! Clywodd haul y bore sŵn o'r tu ôl iddi, a daeth llaw o'r tywyllwch i orchuddio ei cheg. Clywodd sibrwd yn ei chlust, ac yn araf, baciodd yn ei hôl. Ni sylwodd Dicks fod haul y bore wedi diflannu. Er ei bod yn rhedeg mor gyflym ag y gallai ei choesau ei chario, gwyddai haul y bore na allai redeg fel hyn am yn hir. Er bod llaw gref y Cheyenne yn ei chynnal a'i thynnu i redeg yn gyflymach, roedd hi'n teimlo'r nerth yn araf adael ei chorff. Ac eto gwyddai mai rhedeg oedd raid os oedd am ddianc. Rhaid bod y Cheyenne yntau wedi sylwi ar ei blinder, oherwydd, am y chwarter milltir olaf o'i taith, rhoddodd ei fwa ar ei gefn ac fe cododd fel baban yn ei freichiau a'i chario. Nid arhosodd nes oedden nhw yn ddwfn mewn coedwig dewfrig. Yno, gwelodd haul y bore fod camp wedi ei godi. Yno hefyd roedd dau geffyl a phaciau ar eu cefnau. Aeth y Siae Ann at un o'r ceffylau, ac wedi ymbalfalu yn un o'r paciau, estynnodd ddarn o gig iddi. Cnodd hithau ef yn awchus. Mi ddaw yn ei ôl toc. Pwy? Gwenodd Kit Carson arni, a chododd ei law i ddatod y rhwymyn oedd ar ei ben. Chico. Chico! Pan dynodd y band lledr oddi am ei dalcen, Sylweddolodd hael y bore mai'r taflwr haffau oedd ei hachubyd. Mae Chico yma! Ei sgrech o glwys di gynnefach. Mae'r ddau ohono ni di bod yn eich dilyn o hirbell ers rhai dyddiau. Dy saethau di a drawodd y wagen, echdoe! Nodiodd Carson. Hwtiodd tylluan. Mae Chico nôl. Cododd Carson wrth ei weld yn dynesu. Gafaelodd yn ei fwa a'i gawell saethu. Mi a'i chwilio am swper iawn i ni. Ond doedd hael y bore ddim yn gwrando arno. Roedd hi eisoes yn rhedeg i gyfarfod Chico. Gallai Dixie gicio'i hun am fod mor esgeulus. Dylai fod wedi sylweddoli mai rhybudd oedd y saethau a drawodd y wagen ddyddiau ynghynt. Bydd yn amlwg fod yna grŵp bychan o Indiaid yn ei dilyn o hirbell. Ond Cheyenne? Ond nid un o'r rheini oedd Carson. Na, roedd o'n ddiogel dan glo yn Fort Defiance. Ac eto, roedd ganddo hen deimlad anifyr ym Mhwll Istumog. Edrychodd o amgylch y gwersyll. Roedd wedi dewis lle cysgodol i aros noson. Nid ei fod yn disgwyl ymosodiad, ond roedd yn dda ganddo weld clogwyn hanner can troedfedd o uchder yn gefn i wersyll y trwp. Roedd y wagenni'n gwarchod ochr ddeheuol y gwersyll a gwersyllau'r Navajos i'r gogledd a'r dwyrain. Pe deuai ymosodiad, mater bychan fyddai symud rhai o'r wagenni. Estynnodd ei law, a chyffwrdd ei fraich. Saethodd y boen i'w ysgwydd. Er bod ei fraich wedi rhwymo'n dynn i'w fynwes, roedd y boen arswydus yna'n dal i frathu ysgwydd. Byddai'n rhaid iddo reidio'r wagen am beth amser. I ble tybed y diflannodd y ferch? Berwai waed wrth feddwl amdani. Y noson honno, penderfynodd ddyblu'r gwarchodwyr. rhag ofn. Un llais a gychwynnodd y siant, ond rwan roedd degau yn ymuno ynddi. Fel sŵn taran yn araf ddynesu codai'r lleisiau. Roedd y grin chwyddo. Tynnodd Dix glicied ei wn yn ôl ac estynnodd ei fus at y trigger. Heb edrych ar ei bobl, Cododd Herero ei law a distawodd y gweiddi ar amrantiad. Yna clywodd Dic sŵn arall o'r tu ôl iddo. Whap! Troes ar ei sodlau, a gwelodd gynffon saeth i fflu yn crynu yn y pridd, lathen, o'r tu ôl iddo! Yn uchel o ben y clogwyn, atseiniodd sgrech. Un gair o sgrech oedd hi. Geronimo! Pam ar wyneb y ddaear y gwaeddodd y gair hwnnw wyddai Carson ddim, ond fe gafodd effaith ryfeddol ar y milwyr. Troes pob un ei reifl at frig y clogwyn a thanio fel un gŵr. Dyna wnaeth Dix hefyd, ond roedd hi'n rhy hwyr. Roedd Kit Carson wedi troi a diflannu. Llamodd ar gefn i geffyl a charlamu i ddiogelwch.